Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesù Kristu, l-imħabba t'Alla u l-għaqda fl-Ispirtu s-Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. U l-Għodwa t-Tajba llum, Jum il-Mulej, il ħutna kollha, l-komunità parrokkjali tagħna ta' Taxbix u l-dawk kollha Qegħdin isegwuna minn fuq il-Facebook kif ukoll b'mod speċjali lil dawk kollha li huma morda fl-isptarijiet jew ġewwa djarhom. Nitolbu l-Mulej biex ikompli jagħtihom il-faraġ u l-imħabba tiegħu. Noffru wkoll din il-quddiesa r-ruħ Elija Borg Bonaci. Ngħidu flimkien, Nisqa' 'l Alla li jista' kollox u lilkom utli, li jien għaddiet ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil u billi ħallejt mill-ħiliet tiegħi, tiegħi, tiegħi, l-akbar tiegħi, tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqaddsa Marija dejjem Verġni, lill-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom uti biex titolbu għalija mill-Mulej Alla tagħna. Iħenn għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għall-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej, ħniena. Mulej, ħniena. Kristu, ħniena. Kristu, ħniena. Mulej, ħniena. Mulej, ħniena. Glorja lil Alla fil-għoli tas-Smewwiet, u paċi fl-art lill-bnedmin tal-irda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadrawk, nagħtuk ġieħ. Irreddulek ħajr għall-glorja kbira tiegħek, u li Alla, Sultan tas-sema, Alla Missier li jista' kollox, u li Iben waħdieni Ġesù Kristu, u li Alla, Ħaruf t'Alla, Bin il-Missier, int li tneħħi l-qnubiet tad-dinja, ħenna għalik. Int li tneħħi l-qnubiet tad-dinja, ilqa' t-talb tagħna. Inti li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier għen għalina, għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek Mulej, inti waħdek fil-għola Ġesù Kristu mal-Ispirtu s-Santu fil-glorja tal-Missier għalina. Amen. Nitolbu. O Alla li Tista' Kollox, agħmel li niċċelebraw b'ħerqa kbira dawn il-ġranet ta' ferħ li fihom qegħdin nagħtu ġieħ lill-Mulej li qam mill-imwiet. U agħtina li l-istess għemil tagħna jkun xhieda taġ-ġrajja li qegħdin infakkru b'Ibnek, Ġesù Kristu Sidna, li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu s-Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Appostli F'dak iż-żmien Filippu niżel f'belt tas-Samarija u xandar lil Kristu lin-nies tagħha. Il-folor tan-nies b'fehma waħda kienu joqogħdu attenti għal dak li kien jgħidilhom Filippu meta kienu jisimgħuh u jaraw il-miraklu il-mirakli li kien jagħmel. Kien hemm nies maħkuma mill-ispirti ħżiena, u dawn, għajat kbir, kienu joħorġu minn ħafna minnhom. U ħafna nies oħrajn, mifluġa jew zuqu, kienu jfiqu. U kien hemm ferħ kbir f'dik il-belt. L-appostli li kienu Ġerusalemm semgħu li Samarija laqgħet il-kelma ta' Alla, u bagħtu hemm lil Pietru u lil Ġwanni. Dawn niżlu hemm u talbu biex dawk li emmnu jirċievu l-Ispirtu s-Santu, għax l-Ispirtu s-Santu kien għadu ma niżel fuq ħadd minnhom, imma kienu tgħammdu biss f'isem il-Mulej Ġesù. Imbagħad l-Appostli qegħdu idejhom fuqhom u huma rċevew l-Ispirtu s-Santu. Il-kelma tal-Mulej. Nroddu ħajr li tajna. Għas-Salm Responsorjali ngħidu, Alleluja, Alleluja, Alleluja. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Għajtu bil-ferħ lil Alla, bnedmin tad-dinja kollha. Għannu s-sebħ ta' ismu. Xandru s-sebħ u t-tifħir tiegħu. Għidu lil Alla kemm inti tal-biża' f'għemilek, flimkien, Alleluja, alleluja, alleluja. L-art kollha tagħtik qima. Tgħannilek u tgħanni lil ismek. Ejjew araw l-għemejjel ta' Alla tal-biża' f'għemilu fost il-bnedmin, flimkien, Alleluja, alleluja, alleluja. Biddel il-baħar f'art niexfa. Għaddew bil-mixi minn nofs ix-xmara. Għalhekk nifirħu bih. Hu jissaltan bil-kobor tiegħu għal dejjem. Flimkien, Alleluja, alleluja, alleluja. Ejjew, isimgħu u ngħidilkom, Intom ilkoll li tibżgħu minn Alla, ngħidilkom x'għamel miegħi. Imbierek Alla li ma warrakx it-talba tiegħu, ma warrakx minn fuqi t-tjieba tiegħu. Flimkien, Alleluja, Alleluja, Alleluja. Qari mill-Ewwel Ittra ta' San Pietru Appostlu Għeżież, il-Mulej Kristu għattsu f'qalbkom. Kunu dejjem lesti biex tagħtu tweġiba lil kull min jitlobkom il-għala t-tama li għandkom. Imma wieġbu bil-ħlewwa u bir-rispett. Żommu safja l-kuxjenza tagħkom, biex meta jgħidu fuqkom, Dawk stess li jkasbru l-imġiba tajba tagħkom fi Kristu, ikollkom, ikollhom għal xiex jistħu. Jekk din tkun ir-rieda ta' Alla, aħjar tbati għax tkun għamilt it-tajjeb, milli għax tkun għamilt il-ħażin. Għax Kristu wkoll miet darba għal dejjem minħabba d-dnubiet. Hu li kien ġust, miet għall-inġusti, biex iressaqkom lejn Alla. Kien mogħti l-mewt fil-ġisem, imma ħa l-ħajja fl-ispirtu. Il-Kelma tal-Mulej. Irraddu ħajr lil Alla.

F'dak iż-żmien Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu, Jekk tħobbuni, ħarsu l-kmandamenti tiegħi. U jiena nitlob lill-Missier li hu jibgħatilkom difensur ieħor biex jibqa' magħkom għal dejjem, l-Ispirtu tal-verità li d-dinja ma tistax tirċivih, għax hija la tarah u lanqas tagħrfu. Iżda intom tagħrfuh għaliex jgħammar magħkom u huwa fikom. Ma nħallikomx iltiema, nerġa' niġi għandkom. Ftit ieħor u d-dinja ma taranix aktar, iżda intom għad tarawni, għax jiena ngħix, u intom ukoll għad tgħixu. Dak il-jum intom tagħrfu li jiena f'Missieri, u intom fija u jiena fikom. Min iżomm il-kmandamenti tiegħi u jħarishom, dan hu li jħobbni, u min iħobb lili jħobb ukoll il-Missier. Jiena wkoll inħobbu u nuri lili nnifsi. Il-Kelma tal-Mulej. Tifħir lilek Kristu. Mistoqsija li nagħmlu quddiem il-Vanġelu tal-lum hija min hu l-Ispirtu s-Santu? Diffiċli tagħti risposta. Ma l-Vanġelu li smajna jgħidilna li l-Missier, jgħidilhom Ġesù, il-Missier jagħtikom difensur. Importanti l-kelma jagħtikom. Għaliex l-Ispirtu s-Santu huwa rigal. Huwa rigal ta' mħabba, għalhekk San Ġwann jgħid Alla hu mħabba. Alla jagħtina dak kollu li hu. Alla li ta kollox lill-bniedem. Tidher għalhekk il-ġenerożità ta' Alla. Jgħid jien Alla li jingħata lill-bniedem biex jibqa' miegħek l-għaliex m'hemm xejn li jista' jimlilna qalbna fil-ħajja jekk mhux hu. Qalb vojta u għolja. Qalb vojta ma tafx tħobb. Qalb vojta ibża' tħobb. Niftakru li aħna tazzi żgħar. Aħna tazzi żgħar li fihom Alla jimliena bl-imħabba tiegħu biex jagħtina l-ferħ tiegħu. U dan hu l-ispirtu ta' verità. Dak id-dawl li jdawwal lil qalbna u jurik min hu Ġesù. Jurik min hu l-bniedem. Ġesù min hu? Nieħdu l-Beatitudni li huma Ġesù Kristu nnifsu. Mhumiex liġi, la Ġesù għexhom, kienu ħajja fih. Kieku ma kienx jolqot il-qalb tal-bniedem. Dak huwa l-Vanġel, il-persuna ta' Ġesù. Għalhekk meta xi ħadd lil Ġesù kien jgħidlu, X'nagħmel biex ikolli l-ħajja ta' dejjem? Ġesù kien jgħidlu, Ejja warajja. Ġesù kellu qdusija li ħadd ma seta' jimmaġina. Ġesù li qatt ma talab maħfra lill-Missier, imma kien jgħidlu infaħrek Missier. Ħuti aħna lkoll imsejħin biex inkunu ajkli. Kemmi sabiħa met inti tara ajkla ttir fis-sema. Taffaxxinak. Kemmi l-ajkla taffaxxinak meta taraha ttir fis-sema. Għax huwa importanti li inti ma tgħix għalik innifsek. imma li inti tgħix l-oħrajn. Jekk inti tgħix għalik innifsek tmut, jekk inti tgħix għall-oħrajn tieħu l-ħajja. Aħna kif qalilna Ġesù, intom fija u jiena nibqa' fikom. U inti tgħix u aħna ngħixu jekk hu jgħix fina. Bħal fera magħquda mazzok. U hekk ħajtek issir ġenna minn din l-art. Inti tagħti xhieda ta' Ġesù li jgħix fik. Il għaliex il-Kristjaneżmu mhuwiex kliem, imma l-Kristjaneżmu huwa li inti temmen fil-persuna ta' Ġesù. l-Kristjaneżmu jidher fik u nkunu xhieda tiegħu jekk ikun imsaħħaħ bil-mod ta' kif aħna ngħixu r-rieda tagħna ta' Ġesù f'ħajjitna. U għalhekk nitolbuk, Mulej, illum Ġesù, biex dan l-ispirtu tiegħek li hu spirtu ta' qawwa jidħol fil-qalb tagħna, jidħol fil-familji tagħna, jidħol fil-ħajja ta' kull bniedem u jista' jimliena bil-barka tiegħu bl-imħabba tiegħu u nġarrbu l-ferħ fil-paċi tiegħek. Ikun imfaħħar Ġesù Kristu. Dejjem ikun imfaħħar. Jiena nemmen f'Alla wieħed, il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx, u f'Mulej wieħed Ġesù Kristu, Iben waħdieni t'Alla. Imnissel mill-Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, ħdra waħda mal-Missier u bih sar kollox. Iżel mis-smewwiet għalina l-bnedmin u għall-fridwa tagħna. U ħall-ġisem bis-setgħa tal-Ispirtu s-Santu, minn Marija Verġni u sar bniedem. Salvu għalina, Abbat ta' Pontju Pilatu niedu tiflu, u fit-tielet jum għamel bejn il-bid skont il-kotba mqaddsa, u tela' s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier, u għandu jerġa' jiġi bi glorja biex jagħmel ħaqq lill-ħajjin u l-mejtin, u s-saltna tiegħu ma jkollhiex tmiem. L-Ispirtu s-Santu hu Mulej li jagħti l-ħajja, li ġej minn Missier u mill-Iben, li hu merjum u mweġġa' flimkien mal-Missier u mal-Iben u li tkellem b'fomm il-profeti, u fi Knisja waħda qaddisa, kattolika, apostolika, nistqarr mogħdija waħda għall-maħfra tad-dnubiet, mill-mwiet u l-ħajja taż-żmien li ġej. Aħna u rroddu ħaj lil Alla llum għaliex għoġbu jsawwar fina l-Ispirtu Qaddis tiegħu u jwettaqna bid-doni tiegħu nitolbuh u ngħidulu ibgħat l-Ispirtu tiegħek u ġeddidna. Ibgħat l-Ispirtu tiegħek u ġeddidna. Ibgħat Mulej l-Ispirtu tal-għerf u tad-dehn fil-Knisja biex tmexxi l-poplu tiegħek fit-triq tal-qdusija u tal-verità. Ibgħat l-Ispirtu tiegħek u ġeddidha. Ibgħat, Mulej, l-ispirtu tal-għaqal u tal-qawwa fuq kull min għandu xi setgħa fid-dinja, biex verament iħabrek għas-sliem u l-għaqda fost il-bnedmin kollha, nitolbu. Ibgħat l-Ispirtu tiegħek u ġeddidna. Ibgħat, Mulej, l-Ispirtu tiegħek li jagħti l-ħajja biex iwassal għall-ħajja ta' dejjem lil ħutna l-mejtin kollha. Nitolbu. Ibgħat, l-Ispirtu tiegħek, u ġeddidna. Ibgħat, Mulej, l-Ispirtu tal-biża' tiegħek fuq dawk li huma berdin fis-servizz tiegħek, ħa jintebħu bil-qagħda tagħhom u jitħeġġu b'imħabba għalik. Nitolbu. Ibgħat, l-Ispirtu tiegħek, u ġeddidna.

U ħajjitna llum, O Mulej, mar-rigal ta' ħobżu minnek. Orbħuli biex dan is-sagrifiċċju tagħna jkun jogħġob lil Alla, il-Missier li jista' kollox. Ilqa', Mulej, minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu, għall-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja Mqaddsa kollha tiegħek. Jitla' qudiemek Mulej it-talb tagħna flimkien mal-offerta li qegħdin nagħmlulek biex issa li għoxbok naddafta minn ħtijietna nitħejjew b'ħajja tajba għas-sagramenti tal-ħniena tiegħek, bi Kristu Sidna. Amen. Il-Mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna 'l fuq. Erfgħuhom lejn il-Mulej. Niżżuħħaj lill-Mulej Alla tagħna. Hekk sewwa b'xieraq. Sewwa u xieraq tassew Mulej tajjeb u ta' ġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem nisqarlu l-glorja tiegħek. Iżda ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie ssagrifikat Kristu, il-Ħaluf tal-Għid tagħna. Huwa qered il-ħażen tagħna tal-imgħoddi, ġedded il-ħolqien kollu li kien iġġarraf u reġa' tana l-ħajja fis-safa kollu tagħha. Għalhekk b'dan il-ferħ tal-Għid imxerred ma' kullumkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bil-hena, u l-qawwiet tas-sema mas-setgħat tal-anġli jinżulek innu ta' glorja u bla qiegħda itennulek, Qaddis, qaddis, qaddis, Mulej Alla tal-eżerċti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-għoli tas-smewwiet. Imbierek Merċi li ġej f'isem il-Mulej, Osanna fil-ogħla tas-smewwiet. Qaddis tassew int Mulej inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidina Ġesù Kristu. li meta kien se jingħata biex minn ragħajh ibgħat iħall ħobż, ratti l-ħajr, qasam ta lid-dixxipli tiegħu u qal, Ħudu u kulu lkoll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.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

Noffrulek, Mulej, il-ħobż tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u nroddulek ħajra li xogħxbok tilqagħna hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu s-Santu jgħaqqadna f'ġisem wieħed lilna li neħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Dak għall-Mulej fil-Knisja tiegħek imxerrda mad-dinja kollha wettaqha fl-imħabba, flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joe li jgħinu u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddej tiegħek Elia Bush Bonaci li inti għoġbok issejjaħlu għal għandek minn din il-ħajja. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenn għalina lkoll nitolbuk, agħti lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mgħaddsa u m'Alla Marija, mal-Appostli, ma' San Ġwann tas-Salib u mal-Qaddisin kollha, illi għexu fil-ħbiberija miegħek sa mill-bidu tad-dinja. Agħmel illi magħhom infaħruk u nsebbħuk b'Ġesù Kristu Ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek, Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu s-Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu flimkien it-talba lill-Mulej Ġesù għallimna għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti biss mewwit, jitqaddes ismek, tiġi saltnate, ikun li trid int fis-sema u fl-art. Qobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mit-teni. Eħlisna nitolbuk, Mulej, minn kull deni. Agħtina fit-tjieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw il-hena u l-miġja tas-Salvatur tagħna, Ġesù Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna, l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesù Kristu li għedt lill-appostli tiegħek, Inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi, La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Agħtiha s-sliem u l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix u ssaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Nagħtu din il-paċi lil xulxin. Paċi magħkom ilkoll.

Ejjew flimkien nagħmlu t-tqarbina tax-xewqa. Ġesù, jiena nemmen li inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Int taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nittama fik u nibqa' inħobbok għal dejjem. Amen. Se ningħaqdu mal-Papa għal din it-talba. Missier Etern li tista' kollox, il-kenn tagħna f'kull periklu, lejk aħna nduru meta nkunu imħabbtin u mtaqqlin, għax Inti sserraħna. B'idi nitolbuk biex tħares b'kompassjoni fuq dawk milquta. Agħti mistrieħ etern lill-mejtin u farraġ lill-imnikkta. Bejja' il-morda. Serraħ fil-qalb il-moribundi. Kun ta' saħħa għall-ħaddiema tal-kura tas-saħħa u għerf għall-mexxejja tagħna. Agħtina nitolbuk il-kuraġġ li nilħqu lil dawk kollha fil-bżonn bi mħabba. sabiex flimkien inkunu nistgħu nagħtu glorja lill-isem qaddis tiegħek. Ammen.

Nsellmu flimkien lil Marija billi ngħidu, Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-Mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-siegħa tal-mewt tagħna. Ammen. Nitolbu. O Alla ta' dejjem li tista' kollox inti ġġeddidna l-ħajja ta' dejjem bil-qawmien ta' Kristu mill-imwiet, kattar fina l-frott tal-misteru tal-Għid u imla rruħna bil-qawwa tal-ikel li jsalvana, bi Kristu Sidna. Amen. Il-Mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu s-Santu.